Mähriban tomaşaçylar, elbetde häzir biz şu galanyň içindäki şäherden ýolumyzy dowam etdirip, Şirgazy medresesine geldik. Ine Magtymguly Pyragynyň bilim alan medresesi Gözel Şirgazy. Ýörüň onda näme Şirgazy medresesine baralyň, Magtymguly Pyragy hakda gyzykly zatlar bileliň. hem-de şu ýeriň ýaşaýjylarynyň buýsançly gürrüňlerini diňläliň. Syýahatymy dowam edeliň. Hywanyň gadymy medreseleriniň biri, Gündogaryň meşhur akyldary, şahyry Magtymguly Pyragynyň ajaýyp goşgy setirlerini bagş eden medresesi Şirgazy hanyň adyny göterýär. Medrese on sekizinji asyryň başyna hanyň harby ýöreýşiniň birinde ýesir alnan adamlary tarapyndan bina edilipdir. Binanyň daşky görnüşinden onuň tejribeli gurluşykçylar tarapyndan gurlandygyny görmek bolýar. Magtymguly Pyragy Özbegistan Respublikasynyň Horezm welaýatynyň Hywa şäherinde, Şirgazy medresesinde bilim alypdyr. Elbetde, bilim alan ýerinde-de ýerli ýaşaýjylar tarapyndan Şirgazy medresesinde döredilen, döwlet tarapyndan döredilen muzeý häzirki güne çenli gelýän syýahatçylaryň ünsüni özüne çekýär. Bu muzeýiň esasy gymmatlyklarynyň biri, ýagny türkmen gelin-gyzlarynyň egin-eşikleri, şaý-sepleri, keramika hem-de birnäçe önümler şu ýerde ýerleşdirilipdir. Magtymguly Pyragynyň şygyrlaryndan özbek dilindäki ýazgylar diwarda ýerleşdirilen. Şol sanada esasy girelgeden giren badyň ilki bilen nazaryň düşýän zat Magtymguly Pyragynyň hala çitilen şekildir. Pyragynyň şu ýerdäki şekili bizi diýseň buýsandyrdy. Bu arhitektura, taryhy ýadygärlikler bilen Pyragynyň, ýagny suraty çitilen halyny synlamak has-da bizi Magtymguly Pyragy döwrüne alyp gidýär. Magtymguly Pyragynyň gelip gadam basan ýeri Şirgazy medresesi häzirki wagtda-da syýahatçylaryň uly höwes bilen aýlanýan ýerleriniň biri. Filosof şahyrymyz Magtymguly Pyragy özüniň jümlelerinde şeýle beýan edýär, Jeýhun bilen Bahry-Hazar arasy, Çöl üstünden öwser ýeli türkmeniň, Gül gunçasy, gara gözümiň garasy, Garadagdan iner sili türkmeniň. Şu ýerde ýerli ýaşaýjylar Pyragynyň goşgularyny durmuşda ullanýandyklaryna biz doly şaýat bolduk. Mähriban tomaşaçylar, nesip bolsa syýahatymyzyň dowamynda Magtymguly Pyragynyň sözüne döredilen birnäçe aýdymlary hem eşitdireris, olar barada syýahatymyzyň dowamynda size gyzykly zatlary gürrüň bereris. Onda näme, geliň, Şirgazy medresesine syýahatymyzy dowam edeliň. Pyragynyň bilim alan ýeri barada bilmek her birimiz üçin gyzykly.

Biz häzir Magtymguly Pyragynyň bilim alan ýeri Şerigady medresesiniň howusynda ýerleşýäs. Bu ýerde talyplaryň hüjresi ýerleşdirilipdir. Elbetde, şu ýeriň işgärleri bizi buýsanç bilen Magtymguly Pyragynyň sözlerini, aýdymlary, şygyrlary ýerine ýetirýärler. Bu-da bizi diýseň buýsandyrýar. Türkmenligimize diýseň buýsanýarys. Şular ýaly Pyragymyzyň waspy bütin dünýäde-digine-de buýsanýar. Biziň söhbetdeşimiz hälen bärem şu Hywa şäherine biz bilen bilelikde aýlanyp, bize ýol görkezip ýören ýörite şu Hywa şäheriniň taryhy ýadygärlikleri boýunça işgäri bilen söhbetdeşligimizi dowam edýäs. Sizem ýaňy Ýazgy möwsümimizde bize aýtdyňyz, Pyragynyň Şirgazy medresesine baramyzda hökman şo Magtymguly Pyragynyň şygryndan aýdyp berjek diýdiňiz-dä. Indi şu pursatda türkmen halkymyza buýsanç bilen aýtmana mümkinçiligiňiz bar.
Magtymguly şu Şirgazy han madresesinde üç ýyl talim alyp gitgen. Şu madresadan bitirip gitjek wagtynda Magtymguly özüni aýdymlarynda şunday aýtady, Mekan eýläp, üç ýyl iýdim duzyňy, Giter oldum hoş gal güzel Şirgazy Ötürdim gyşyňny bahar ýazyňny Giter oldum hoş gal güzel Şirgazy Danydym akny karany Ýad aldym Kurany Kerimni Geter çagym geldi Huş gal indi gözel Şirgazy diýip şu Şirgazy medresesine öz minnatdarçylygyny bildirip gitgen Magtymguly iň ulug Şaýyr bu. Türkmenleme özbekler-de bu kişini şirlerini sevip ýagşy görüp aýdymlaryny aýtadylar. Magtymguly aýtady, Käşki adam bu dünýäge gelmese, Gelenden soň ömür sürse ölmese, Koldan gelen ýagşy işiň bolmese, Köňül içre ýagşy niýet ýagşydyr diýen. Özbegistan Respublikasynyň Horezm welaýatyna Magtymguly Pyragynyň golaý bolmagam şu ýerde bilim almagy bilen baglanyşyklyla.

Türkmenler şunuň üçin bu ýerde kelgen myhmanlar üçin barça şaraýatlar şu Magtymguly muzeýlerinde, Hywa içankalar zapowetnikde ýaratylyp goýulgan. Ony köp sag boluň, Magtymguly Pyragynyň Syrgazy medresesi barada düzen goşgusyny okap berdiňiz. Elmydama işiňiz üstünlikler ýaranyňyz bolsun.